Utau nih vun lal kan hal ruak ti le taima hi advocacy thim oh sorry uh, negotiation thim ka tel ve si si len kha ka vun chim than sia chun zapi dong ni nan kan ngai lai ta hin a pitsin tin a sining te hi zeitin da kan ton khon lo zeitin da advocacy thim vi nan ton tin te ka vun chim lai le hi chu kai ma dong practical in ka tel ta hin ka chim ngam ba ma lo nan chu le Hi thil a si nihcun kan um ko le zei tuah awk cu a ṭha ti lo. Zeitindah kan rem lai timi hi a phunphun in Khrihfabu Tizaw timi MZP ti bantuk nih an kan ti tawn i a thi chawk lo. A donghnak ah Mizoram CM nih a tuahmi advocacy team timi minung panga in nan theih cio a si lai. Mahka hin Doro zong an ṭial. An zatpi zong na tel, YMLA zong na tel. Cun anmah special selection zong te panga in mah laan hin an kan form ton i na kum October kan sa cang. December ah cun kan na form cang lai, Christmas nak kan tuah ti lai in ti, stack an ti, ne. Fon ton nak an kan tuah ti tikah hin kanmah pahnih a ton ti kim kan lo, kanmah pahnih hi. Anmah nih khin mah nih cun kan i tong lai ti kan va kal. kanmah hi nihin an kan auh pinlei i CB kha thaihngin auh hna ti bantuk a si. Kan kap nih tonnak caan timi khi an tuah bal lo pakhatnak kha matusi kho seh. Le a si kho bu ah an i zuam ve i atu kum February na kul le na ruk ah A voikhatnak CNC nan dirh lai nan pahnih in nan dirh lai i a zei khom siah fundomnak nan tuah lai tiah an khat auh. Le e an ti kan phu hni. Manung hi pahra pakulh pakulh nawn ve kan kai. le nan theih cang kha min zong an thut pathum pathum kuzle kan thim lai min zong nan thut la kha tha tuk kan te le kan mipi vialte nih an lawm ram chung ram leng mipi nih kan ma zong kan lawm le asanain april thla na hlei khat ah second step a fat puan deuh mi min thutnak nan tuah lai an kan ti i kan ma cu kan ri di asanain pin lei cb lei nih Rawl ah kan i ceih ding um caah an ra kho rih lai lo an ti caah April na hlei khat program kan sualpiak mi cu a rawk. Na hi kaa nawn te ahhin specific in chim ka duhmi le na si tiah Chinlink hnawsir cu kan hru kan va ngat ka kan biakah kan thawm ah kan thawn ah constitution kan nei legislative power kan nei Judiciary zong kan nei, administration zong kan nei. Constitution ning in set up a si cangmi council a si, Chinland Council. Le CNC kan ti tikah kan sinak vialte kha first step ah an kan chimhmi cu kha A si ahcun a tong lawlaw country cu sin nan ser lai. Country cu sin kan ser lai i zero wrong level in kan thawk lai ti a si. Khua kan ruat sisi lai nih. Mannung pathai nga kan kai i kha tiah kan hun phuan tikah kan a cheu pa nih cun mo chen thang van tong ta chin cun tha kho an ti chinmi kan na fun tomnak a si paoh ah cun kan sining kan kal tak lai kan angki kan biar kan khoi lai timi ruahnak chin le khong sun lai cucah cun setup an nei cangmi constitution an nei cangmi council pakhat kha zirun a thok than ti e ti kha har bak ti kan ni cha e kan ti chin le khong sun e

hruhpan a ti. Asinain zeihmanh a cang rih lomi kha kanmah nih kan i thlum asiteh kan hrawh CNC kan kal lai kan tak kho ve lo. A um rih lo tete CNC cu. Um hmm. rih lomi cu zeitindah zeikhat kan zawh lai, zeikhat kan phoih lai. A si te tik ni na kan lungrual ten CNC kan phom cang tin cu kan kal tak bak lai ti. Cu ka chim ngam. Ko hoi le khong sil member dong nih nan thei thiam lai. Cu Chinland Caulfield i an dirhmun a si. A si ahcun, a si ahcun zeitindah, zeitindah kan si lai? Tucahcun kannih cu Mizoram tawlreltu nih an kan auh, Zoro zong nih an kan auh, nihin zong hi, thaizing zong hi Zoro nih an kan auh ṭhan. Le kha politics lei ah advocacy thim nih an kan auh hnu ah CNC tuahnak ding ah hin minung kan i thim Chinland Council CC leng kul le sarih kan i thim CB leng kul kul le sarih na thim le April thla kan tong lai kan ti leu khan April thla le kada nan tong lai ti leu khan kha se chun kul le sarih ve kan i thim lai

le anmah zong cu an i thim ve. Asinain April le khat ah khan kan i tong kho lo. Ka hnuho vun dir law, ka lianu vun dir law, khakha a sin a si. Atu zong hi zeitik paoh ah kan dih cu police sarih kha a dihlak in a kai khawh lo zongah zeitik hmanh ah tonnak kan tuah lai ti ahcun kan ril. kan rin bak. Thaizing kan tuah lai ning nih cun ummi vial in pakuap hna kan kai kho. CNC phoinak ning ah, CB a chonnak ning ah. Kan unau hna an ra kho sta. Atu tiang na reni lo sai cu. An rat kho lo cu kan na ton ko lai. Advocacy thimi tu piak thong in kan sa kho lo. Cun Zoru nih chimnak kan sa kho lo. Kan mah pahnih kha face to face on the table ah kan ton. On the table ah ton lo Zeican ah kan i ton khawh lo. Cuncun nan theih ka chimmi chung kan tla cu fian ka hau deuh deuh. Cucu cu um tlun a si. Cucaah cun atu ah hin atu ah CM nih tampi chim cang ve. Kanmah Chinram i ummi phu kan rem lo mi a poi bik mi a poi bik. Le zeican a si hnga kan ti tikah keimah, kanmah lei timi lungthin hi a kan hnuksuan tuk rua ti kan hmuh. Kanmah lei nih, kanmah lei nih timi lungthin kan neih caan a si ruat in kei cu kan hmuh. Le atu ah zeitik kan phan te lai? Amna bia. thil a sa lomi a tam tuk ta in kan unau tampi nan kan ngei caah thil a sa lomi fake news hi a tam tuk le bia in media in a raring hram a rang hram am na bia na zan ah kampalek bom an thah sahlah sani mah hna kha upa han chim ro re action ah han do lo a CNN for us na CCN for us lai an ma je sala ti rum do na ka ka che bia ki no Kha bantuk fake news le lobby tuahmi kha cu rak rak zum hrim hlah u. Cucaah kan nih Chin Land Council cu a zei khom si ah tamai te le khuakhan si kha kan ṭih lo. Kanmah le kanmah tuk ning kan ṭih lo. Ralhrang cu zei thil hmanh ah seh, nan i funtom lo ning kan ti zong a si ti te ralhrang tuk nih kan i funtom.

a fawi le har an thei mioto a si asana je kada ti lim kan tuk lo masa a fawi deuh mi ka kha zong kha ruang lai hau kan lungthin put mu kan lungthin put le atu atu ai hin kan lungthin cha zo bak la lungthin ro bek bak te le kan lungthin a zawt tikah sanain kan lungthin a zawtnak hi ralhrangnak in an mah a chung i kan a rem lomi nih a mual a let in thah ta deh cucaah cun ah chin e thawn hau cdf zong hi an i tel ve hau

Khatlei khatlei nan lung a dong, kanmah zong kan lung a dong deuh. Nanmah na lung dong cun kanmah zong kan lung dong ve lai. Kanmah kan ṭhawn kha a hau ti tu hriang. Kan ṭhawn lo cu a si lai. Kan ṭhawn thawn lo cu tuan deuh ka chim cang kha. Kan thazaang cu ram leng i chawva a si. Tha chawva lo in ka ṭhawng ko lo. Hiticun rawl, ti le rawl cu Minung pakhat a pum a tthawnnak dingah a kal khawhnak dingah a thachuahnak dingah ti le rawl a ai hoi. Mah ti le rawl cu zeihmanh si lo phaisa a si. Cu phaisa cu ramdeng mi lawng nih an kan pek khawh. Ramchung minung cu kan ei khawh mangpang. Kanmah nih rawl kan ei khawh i za kan lawm tuk timi bantuk. Cacun rawl ei khawhnak dingin vitamin thazaang umnak dingin kan pum a cawl kho rih. Nan kan tuah lo ahcun a zawzawng ah le an thi kho. Cucaah cun mazaw a zualmi pakhat khi a zual tuk cang a thi kho ne la me hi kaltak ko si. Zeihmanh thop ti hlah sih kan te sual hnga maw. A zawt a vun zual deuh a zaw ka tam tuk cang hi ti hen a tam deuh kan thop hau hau lo maw. Timi te hi na thai nga message pakhat pe. Lu message. A dermi kan family chungah unau na kha a dermi pa kha

rawl nan kan pek lo ahcun kan thi kho. Kan thi ahcun zeidah cang lai? Atu ahhin keimah lawng ka lungre thei ngai le nanmah lawng nan lungre thei cu. Chinmi pawl hi hmunkhat kan um khawh lo i kan ṭhen na si ahcun the mind of the kan an si te lai kan mah bang hin. Atu lio khawng song ah timi vialte kan si te lai. Le ka cu kan mah nan mah lawng ka timi si lo. A Chinmi vialte an CBSE si hau Cucaah cun hihi kan ṭih tuk. Kan thi tuk cak nain kan a bang. Kan a bang. Kan thang dam lo, kan lung thi lung ti lo, kan chuang tuk lo, kan a bang. Kan a bang, kan a bot, kan a bat, hang, hang up run tuah. Ngai te cun,

CNF, CNA ṭhawn hau. Tuan ah Chief Minister in chim pang kha fiang tein. A ṭhawn ve bantuk in Chinland Council zong a ṭhawn lo i a daih i a tha a dih ahcun a consequences tampi te lai. Tampi te lai din te kha tlawm tein chim. Tlawm tein cu sau pa ta. Sorry. Te vial cu sorry sala. Alom alom.